Mae carfanau pwyso yn chwarae rhan fwyfwy amlwg mewn democratiaeth, felly be dyw rhan nhw mewn democratiaeth yn y Gymru ddatganoledig? Pan ddaeth y Blaid Lafur i rym yn 1997, roedd creu llywodraeth mwy agored a cynhwysol yn rhan fawr o'u rhethreg nhw, ac yn rhan o'r newid cyfansoddiadol oedden nhw eisiau gweld yn y Deyrnas Gyfunol. Roedd Datganoli Gymru wedi cysylltu efo hyn, a rhai o'r prif ddadleuon dros sefydlu y Cynulliad Cenedlaethol yn pwysleisio'r angen am lywodraeth mwy agored a thryloyw yng Nghymru. Yng ngeiriau'r papur gwyn ar ddatganoli gafodd ei gyhoeddi yn 1997, Mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo i greu democratiaeth newydd ym Mhrydain, lle bydd mwy yn cael eu cynnwys ac yn cymryd rhan. Mae ei chynigion ar gyfer Cynulliad i Gymru yn adlewyrchu'r nodau hyn. Roedd pwyslais ar ehangu cyfrangodiad ac ar gynnwys carfannau pwyso a mudiadau yng ngwaith y Llywodraeth. Oherwydd canlyniad trwch blewyn y refferendwm yn 1997, mi oedd 'na fwyfwy o bwysau eto ar gynyddu a wneud cyrff a mudiadau gwahanol a grwpiau gwahanol o'r gymdeithas yng ngwaith y Cynulliad. Ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999, mae 'na lawer o newidiadau wedi bod o ran y trefniadau, grymoedd ac yn y blaen. Ond i ba raddau mae carfannau pwyso wedi llwyddo i gael dylanwad? Dyma rai prif bwyntiau. Mae yna lawer o ymdrechion wedi bod i sicrhau bod Llywodraeth yn agored ac yn dryloyw, a bod cyrff allanol yn gallu cael dealltwriaeth dda o beth sy'n mynd ymlaen a sut i gael dylanwad. Felly mae yna lot o ymdrech wedi bod o gwmpas darparu gwybodaeth, yym sicrhau cyfleon i gyfrannu i ymgynghoriadau ac yn y blaen. ac mae llawer o gyrff wedi croesawu'r cyfleon yma i gael mewnbwn i waith y Llywodraeth a, a, a, ar waith y Cynulliad oherwydd bod Llywodraeth yn trio bod yn fwy agored. Mae'r mae ymdrechion yma i sicrhau Llywodraeth agored yn cael eu cefnogi gan ddyletswydd statudol ar y Cynulliad i ymgynghori ac i ffurfio partneriaethau efo cyrff fel y sector wirfoddol, Ym mlynyddoedd cynnar datganoli, roedd yna ymdrech fwriadol i gynorthwyo grwpiau oedd yn fwy lleiafrifol i gryfhau i'w cynrychiolaeth a'i ymwneud nhw efo'r Cynulliad. Mi sefydlwyd ac arianniwyd grwpiau ymbarél i gynrychioli lleiafrifoedd fel menywod, lleiafrifoedd ethnig, grwpiau LGBT, ac yn y blaen. ac mae rhai o'r rheiny wedi datblygu a chryfhau strwythurau ers datganoli, eraill wedi dod i ben wrth i'r arian ddod i ben. Er enghraifft, mi roddodd y Cynulliad arian i gefnogi sefydlu Stonewall Cymru yng Nghymru. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae'r corff sy'n rhan o gorff Prydeinig ehangach wedi datblygu'n fwy annibynnol oddi wrth y Llywodraeth, ac wedi datblygu'n llawer cryfach dros amser. Mae'r ystod o garfannau pwysog sy'n trio cael dylanwad ar y Llywodraeth ac ar y Cynulliad wedi cynyddu wrth i rymoedd y Cynulliad ei hun gynyddu. Mae 'na fwy o reswm iddyn nhw geisio dylanwadu yng Nghymru. Mewn rhai achosion, be sgynnon ni ydi cyrff penodol Cymreig, ac mewn achosion eraill, be sgynnon ni ydi cyrff sy'n gweithio ar draws Cymru a Lloegr neu ar draws Prydain. Cymrwch fel esiampl yr mudiadau a'r yr Undebau Amaethwyr. Mae gennych chi'r FUW, yr Undeb Amaethwyr Cymru, yn gorff penodol Cymreig. Ac ar yr ochr arall, mae gennych chi gorff fel yr NFU, sy'n gorff National Farmers Union sy'n gweithredu ar draws y Deyrnas Gyfunol. A be' 'dan ni'n gweld ydi Twf yn y ddau fath o fudiad yma wedi datganoli. Yn achos y cyrff sy'n gyrff sy'n gweithredu ar draws Cymru a Lloegr neu Prydain, mae ymateb i ddatganoli wedi golygu bod angen addasu'u strwythurau nhw a datblygu'r capasiti i gael dylanwad yng Nghymru ac i lunio polisïau ar gyfer y cyd-destun Cymreig. Mae'r addasu yma yn debyg i'r math o addasu mae rhai o'r pleidiau gwleidyddol Prydeinig wedi gorfod wneud mewn cyd-destun Cymreig wrth i, er enghraifft, Llafur Cymru neu'r Ceidwadwyr ddatblygu i fod yn fwy Cymreig a datblygu byd olwg Cymreig. Mewn rhai achosion, mae'r broses yna wedi bod yn eitha' syml i garfannau pwyso. Mewn achosion eraill, mae'r corff canolog yn Llundain yn dipyn mwy anfoddog i roi mwy o autonomi ac yn llai parod i gydnabod bod datganoli yn golygu bod angen i'r corff addasu. Fel sy'n codi mewn cyd-destun eraill, mae yna anghydraddoldebau rhwng carfannau pwyso o ran y math o adnoddau a chapasiti sydd ganddyn nhw. Mae'r rhai ar un llaw yn dibynnu ar wirfoddolwyr a gwaith gwirfoddolwyr er mwyn gweithredu yng Nghymru. Ar y llaw arall, mae gan rhai ystod ystod o adnoddau, capasiti staffio, y gallu i lunio polisi ar gyfer y cyd-destun Cymreig, ac arian i fynd ati i gael cyngor cyfreithiol i herio penderfyniad neu i ddatblygu cynigion deddfwriaethol. Felly mae yna ystod o gapasiti ymysg cyrff, a mae hyn yn, yn, cyd, yn cyfrannu at yr amrywiaeth o ran gallu cyrff i allu cael dylanwad a defnyddio pwyntiau mynediad gwahanol yng Nghymru. Mae ymchwil hefyd wedi codi pryderon ynghylch goblygiadau democrataeth perthynas rhai mudiadau pwyso efo'r llywodraeth. Mae'n ymddangos bod rhai o'r carfanau pwysau mewnol sy'n derbyn arian gan y Llywodraeth yn cael ei effeithio gan y berthynas yna, falle yn llai parod i godi cwestiynau ac herio penderfyniadau'r Llywodraeth achos bod nhw'n ofni a fydde hynna'n effeithio ar eu awtonomi nhw ac eu perthynas efo nhw a'r sicrwydd o gyllid gan Llywodraeth yn y dyfodol. Mae yna rhai hefyd wedi awgrymu bod perthynas hir, mwy hirdymor o gysylltiadau efo pleidiau ac yn benodol y Blaid Lafur wedi sicrhau bod rhai cyrff efo mwy o fynediad i lywodraeth ac yn cael mwy o ddylanwad na cyrff eraill sy unai yn fwy newydd neu ddim ar lefel yma o berthynas efo llywodraeth yn y gorffennol. Felly, i groi, mae ymwneud carfanau pwyso gyda'r Llywodraeth a chyrff datganoledig yng Nghymru yn rhan o'r ymdrech glir o 1999 ymlaen i greu Llywodraeth wahanol yng Nghymru o'i gymharu â San Steffan, Llywodraeth sy'n annog mwy o gyfranogi a sy'n fwy agored a thryloyw. Mae 'na lwyddiannau wedi bod, efo carfanau pwyso wedi chwarae lla rhan llawer mwy amlwg ers 1999 o ran creu agenda bolisi penodol i Gymru, ond mae 'na heriau'n parhau o ran perthnasau anghydradd, y pryderon ynghylch goblygiadau democrataidd hynny, a her o ran creu gwleidyddiaeth mwy lluosog yng Nghymru wedi datganoli.